Hello, good morning vek u le. Tunah hian zing tar sari a la ri lo a. Hei kan nu fathum chiah hi kan la tho a ni. Keimah leh Nanau chiah hi an la tho a. Bawipuia la mu hlel a. Keimah leh hian a u tar mitchupui a tum a ni.

umm vel kha rawn sawi rawh min tia nakin ah kha rawn chhilh dawn cheu ni buai atang engti nge ka sum dawn bul tan dan ka bul tan dan zawng zawng chip chai deuhin kan rawn sawi ang uh chumi hma chu kan nufa ho kan lo lang phawt ang a ine daih mian.

Ngei sawi ve thin nang teh hian. Ka sam hi a rawng hi tui ek tan a, vawiin chu ka inbual pah in a dum in ka insu daih teh ang. Ehh chhing ehh bute house ui nau engmah hre thiam hnih lem ka chhan daih rawh tui ek lutuk a bakah sam rawng neih hi chu kei chu ka ti ngai lo a ka ti nei la rei lo a ka ning tawh a dum viau hi ka pu thin a eng sawi reng nge Bawitea hian in ama thla ka laksak cheu che min tia khawmual lo ti lang teh Bawitea ama thlalak chu.

Bawipuia la mu a dar riah tha ri tawh a, hnanah u Khurin a ṭam tawh sia hei chu ei ka siam sak a, hei pawh mu leh tawh dawn zawk a ni.

Mamah ka inthiah a ma. Ama che ti ta chi. Chu ei pawh ka siam chhan ve lo chuan an va inthlak loh le ni chuan. Ale Bute te tia hei time lapse video ang ka rawn dah hianin an che lai vel video ka rawn dah hianin music lo dah la tih ang vel kha ih. Hei min rawn duhsaktute khan min rawn hrilh a nih chu a ti. Hei a ninawm loh nan khan maw? Mahse la ka dah chhin a, copyrights kha a lo awm zet la maw music dah kha chuan ih hei a then phei chu a monetize theih loh phah a, monetize theih pawhin a hlawh kha insem ngai ang chi kha nia, keimahni te khan hlawk lo ve phah lutuk a maw? Chu chu tih dan tur hi ka hre thiam vak bik lo a, eng nge music hei a hre deuh khan min lo suggest ula, eng music nge Tiang copyrights a hei buaina awm lo tur anga hman chi ang te kha min lo hrilh chhin u la. An in ready tawh e school kal turin. Vawipuia

I kut pahnih em? Kan va in vai atan ngar lo hei. I hei na na na na. A u te school an kal tawh a a pa pawh kal tawh a hei nen che han kan awm a e ka che si a hnawk zia hi in hi in hmuh ang so.

fai leh tawh hi rui teh che tui e fai leh tawh hi.

Nautir nen chu hnathawh a muang e. Hei hi a mut phawt loh chuan engmah kan ti thei loh. A mut phawt loh chuan engmah kan ti thei loh. Tunah kan nautir mup phawt ang.

Ka tih tur ka ti zo fel chiah a hei hian eh a rawn ti. Mahse a thaw hun hi a timing a fuh thau mai kan hau lo mai ang. Elderin! Eng nge ti a i thaw hma em em a maw? Maw? Na ti nge i thaw hma em em che? Maw? Na ti nge a mu rei ve deuh te che? Ka lu kha maw ka suchina hei enlo shampoo a tih dumna ang kha mahse dum tha theilo ka sam kha ka lo color nasa deuh a ui beng chheng tuk nikina laltaimia nih hi eitute kan pe anga aii ama ina a sumdawn dan kha rawn sawi dawn ta nih chu maw

um tikhan a zia deuh tlat in ka hria um ka sum dawn bul tan dan kha min zawt thin a ni ka rawn sawi tan mup mup ang hei hi lo lang ve bawk ang a tihian. A hmasa berah chuanin bul tanna ka nei ropui lutuk lo a, ka bul tanna hi hau ve lutuk a. Inhriat theuh ang khan la hre lo pawhin awm e thei a, subscriber thar lo awm te tan pawn story time la en loin ni chuan a thei chuan du leh story time te kha lo en ula part one two three four five thleng awm tawh kha one atang khan lo en thei ula. Chuan. Hei ka sam hi ka ti hei sawi lak loh lai laiin ka kut a dum vek hetiang tih rehna hi min lo hrilh teuh a dum vek ka kut a chuan hello ka nu lak lai khanin cabin crew kha ka thawk thin anih chu cabin crew te in hriat thiam loh chuan air hostess tiin in hriat thiam welcome deuh chuan air hostess ang kha ka tawk ka thawk thin a ka. Thawhnu khanin ka thawk rei hman lo a, hei pasal fanau te ka lo nei ta. Hlawh nei a lo awm than kha chuanin hlawh nei lo awm kha a hrehawm ta lutuk a, chuvang chuanin hemi te ka pai chhung zawng a u te ka pai chhung zawng Bawihtei te leh Bawipuia te maw phir te kha ka pai chhung zawng khan thawh chhuah ka nei lo a, kan pa hian college a kal bawk a, kan nupa khanin kan pa te lam maw kan nu te kan pa te ring khan inpuiah kan khawsa ve a, mahse min duat em em a kan. chhungte khanin kan awm nuam savil tuk ta kha tih hun lai kha chuan mahse mahni pocket money vel nei lo awm kha hre awm ka tih vang khan eng eng emaw kha chu ka ngaihtuah a mahse la fa ka la neih hma kha chuanin thahnem ngaihna kha ka la hre chiah lo a bawihte te una a rawn pian tan vel atang khanin. Anmahni mamawh awh deuh deuh kha ka ngaih ka nei tan ta maw han lei sak chak khat atang khanin ka rilruah khanin kimchi kha han awm ta ni chu chuan ka siam thin hrim hrim a nih chu maw ka nula tlai pawn kimchi kha chu chuanin ka siam ta ka pack chhin a maw chuanin ih hei kan in opposite ah khan DTO office te umm. revenue te DC te awm theuh ta ni chu hmeichhia kha ka nei lo a ka tih hun lai khan kan chhuak ngai lo nen khan sawmnga man te te in ka pack a ka zuar ta min khaw mai a min dawr ve tur te an ka ti reng ngawt a nih chu za thei lohna zawk zawk nen khan chuan min lo duh sak hlawm reuh lutuk a min lo dawr Sap sap hlawm a, ka hral zau vek a kha min ni khan zanga man nge ka pek kha awk sang khat man nge maw ni kha zo ta awih nuam kha ti lut tuk a pawisa kha ti khan ka hlep kha ka call ta maw chuan heta serchhip bazar ah hian restaurant te kha ka hmehriat ka dawr ve than te awmawm restaurant kha ka be ta indoor ah hian in da ila ih englo ka tia tiang khan in maw an dawr ah te khan ka dah than ta a zawh te khan lo siam leh rawh te kha min rawn tia min ti phur lutuk kha khat atang khan. Instagram kha ka rawn hre chhuak ta ni chu maw i social media kha tah hian zuar ta ila ka hlawk ang a tih ngaihtuahna kha ka nei ta chuan Instagram ah khan ka post ta ni chu zanga man chin chiah mahse ka thawn chhuak thei kha ka tia chhan chu ha ka chhang chhiat vang khanin tlem te man kha chu ka ta hle a buaipui man kha awm lo ka tih vang khan nang chu thil ka sawi lai lai i ngi. Chuan zanga man chin order kha mi pahnih thuma rawn awm ṭan ta. Ta ṭang kha hei min ti phu lutuk Manipur lam aṭang daih te min rawn dawr kha an awm a maw chuan ni khatah khan sanga man te kha ka siam ta. Mahse hau tak reuh lutuk a kha kha zan nau a chhan chu kimchi siam chu Bawihte te unau kha thla li pawn la ting lo in ka hria ka khawih ṭan khan maw hei. Hnute pe lai kan nih vang khan an an ṭah bel sia zan ṭah te an vei a, an mut lai an tlei lai te kha chauh khan ka ti thei a, kan pa hian min pui thung a maw kha tih lai khan hmarcha thak deuh deuh kha khawih a ngai a hei tia kimchi siam ṭhin ei ṭhin chuan in hrang a, a flavour ringawt pawh a strong tawp a nih chu khang te kha in tih fai hneh sawh kha ngai tawp a hnute pek dawn te khan kha vang khan zanah hian an mut lanin ka ti tlangpui a, ka pek vek ta chuan. Khatiang khan a ni ta ka bul tan chhoh na chu chuan ni khata sanga man chin te ka thawn chhuah ta kha chuan in pawisa ka ti khan ka khawl chho ta chuan bawi bawi hian in min rawn kawh hmu a ka video hi lo en ve ngemaw ka hrelo ih lo umm a fir nupui khan maw chuan hei network marketing kha min rawn kawh hmu ta ni chu ka vawi khat tih na khan ta maw min rawn kawh hmu a hlawk thu te kha min rawn hrilh ta. Ka phur khawp mai a, mahse la capital pakhat mak a nei lo a, sangha a luh a ngai ti mai khan ka hria, ka chiang tawh lo tiang vel chuan ka lut ve rawi a nih chu. Chuan umm down line te kha kha han zawng chho a, nuam kha ti chho lutuk a chuan ka hralh thei reuh lutuk a, rin ai khan Instagram thu khan ka tia, ka hralhna lep ringawt ah te pawh khanin. Sin kha rawn kai chho ta maw ka lawm lutuk a chuan a hmasa ber atan hlawh kha kan la ta ka hlawh te kha ngawi teh ang zat chiah ang e kha le sin hnih bawr kha rawn ni chho ta nih chu maw hei ka lawm lutuk in awm hun atang kha tiang tih theih kha chuan thla khat ka join atang khan ka director nghal ta a tawp phei kha chuan ka ruby in ka hria nge ka sapphire zawk ka nge ka chiang tawh lo kha tiang a bansan ka ni ta maw umm. Scooty te kha ka achieve a a aia he iPhone tuna ka hman lai mek eleven hi ka la ta khang oven eng tin eng eng emaw dawn kha ka nei chho ta ka lawm let tuk a hlawh te kha singa tangkhan a rawn chho tan ta nuam ka ti reuh khawp mai a amaherawhchu chu network marketing chu hmeichhia mo nih chuan thingtlang ang ah chuan in a nuam lutuk na chu hei kan mauhlim kha lo nia mi hmai za kha lo na ve sia. Phone khawih reng ni te kha lo hrehawm ta, office work ang a ni lo ta, network marketing chu ina tih ngai a lo ni si vang khan kan hahdam hmel bik riau lang si hian kan hahru lutuk a kha vang khan pressure nasa lutuk nen entir nan hei thleng zir lai te nu te bulah hei mo kan lo ni ta awm lai te min rawn phone reng a phone kan lo pick up loh te khan down line te khan vui chho ta sang sangte chu call a pick up tha lo tih vel kha awm neuh neuh ta mawkha han hei keimah khan hrehawm tihna kha tam ta lutuk a. Eng eng emaw vang khan network marketing ka chu ka ban san ta maw ti khan ka chawlh san ta mak a, sum dawn na kha khan zawng chho leh ta ngat ngat a engtin nge aw bungrua ka lak ang tih khan mi thawmhnaw te khan zawrh sa te kha a tlawm deuh ka hmu te kha ni khan ka ri sell kual ta maw Meesho te hi ka khawih ve man a nih chu Meesho te pawh hi ka post a ti khan an address ah ka deliver tir a hlep chhe tete kha ka insiam chho a chuan. Khang neuh neuh chang khan China thil chak kha ka chak ve ta lut tuk a, agent te kha ka lei a, ka lei sual nghe nghe ni chu vawi khat phei kha chu min bum a maw, pawisa tam deuh kha ka seng a, ka ti sual a tiang reng khan chuanin ih bungrua te kha ka zuar chho a, zawrh lo a mang pawh ka nei lo ang i ring mam an ti mi kha mi e puar lai te khanin hei Buaite te high chair ang reng e tan basketball hoop te ang reng te ho bungraw lian ho te kha ka zuar a maw tiang khan, Ka sum dawng chho a nih chu. A hlawk chho reuh lutuk a mahse hei duh angin ka ti thei lo ta. Chuan ih drawer te ka zuar ta, ka khar chhawng a thil eng eng emaw awih zawrh loh a ka nei hman lo. Ka zuar vek ni pawn mak min ti zawk ang thawmhnaw, bungrua ei leh ih zawrh loh kha ka nei lo reng reng a hlawk ni ang kha ka hriat kha chu maw ka ti kual vek a. Mahsela hei.

Tunah hian zawhna ka dawn chu enge in ei zawnna in khaw thlak kha san hmel a sia, enge in ei tih ang reng kha zawhna kan dawng thin a, hei tuna kan ei zawn na chu kan pa hian a hming in hna a nei ve a, chutin kan pa hi chu hna sang tak a la thawk hrih lo a, hei a grand journal a lei lo a, college mahni lawk kha a la kal khan a ni ve maw chuan in ih. Mahse, kan pa hian ka sum dawtna kawngah hian min pui nasa a, hei vang a rawn sumdawng tha theih hi ka ni thung ta a ni. Hei post office kal ngai se bungraw thawn in lak tih vel khan min tih pui nasa a. Chu chu kan eizawnna chu tunah a hri chuan ka sumdawng a, youtube hi ka eizawnna a ni rih lo a, youtube hi chu side income ti ta mai ang ka tih ang kha a lo ni ve hriat a. Mahse. Thahnem ngai taka rawn tih ve hi ka duh a, YouTube hi pawisa lo lut thahnem ve nih chuanin a hahthlak em em a, sumdawnna te ila chawlhsan te chu ka duh a. Chumah chuan thahnem min lo ngaihpui ula, ka video in lo en thin pawn min lo share sak ve thin ula, maw in status ah emaw inchhung te bulah khan hei lo subscribe ve reh u, lo en sak ve thin reh u te kha ti ula, nahmahni pawn in en pah te khanin. lo skip lo ula thil tih mai mai pah te kha min lo play sak thin ula rawn sawi duah tunah chuan chu ka eizawnna ber chu ka sum dawnna chu ih wholesale in bungrua ka pe chhuak thin a dawr nei ho hian an rawn la tlangpui a leh a hei sum dawnna online thil khawih ho in ih hei hi puitling leh naupang readymade ka kawl ve ve a surplus ho te chuan. Ka call tia khan hei pre order ka la thin a maw chuan ih second hand bel hi ka pe bawk ta bag pheikhawk tih ang reng thawmhnaw pawh hi khawih ka la tum a ka la khawih hrih loh a chu chu ka rawn sawi kai duh chu hemi video ah chuan sumdawnna bul tanna tur hre lo ah in awm a nih chuanin ka group hi link hi reilo te ka rawn share leh dawn a tunah hian member hi an tam tawh tuk a group ah hian ka vil seng vak lo thin a leh Rawn lut a, eng nge maw ni rawn fai a, chhuak leh hi an awm thin a, chuvang chuan ka feel phur lutuk a, group link hi ka rawn share rei dawn lo va, request za vel a tin hunah hianin link hi ka delete leh dawn a ni, chu chu mi zawng zawng ka en miau! Min ti buai lo la thil ti sawi hi. Chuan i Miron i group ah khan maw request tho na ngai dawn a, khatah khan ka fimkhur dawn lutuk a, in profile pic ah in hmel pangngai in dah ang a, hmel pangngai lo deuh ti mai ang, ka rin lo zawng chu ka reject ve tawp dawn a nih chu maw. A chhan chu ka fimkhur te chhan chu sawi ka sawi fo thin a, rawn lut a ka customer te be chhawng a lo insawn daih ro ka hnenah emaw a lakna ka hria tiang chuan ka lei tir veng che tih khan awm thin sia. Chhangchhe deuha sum dawng kan nih vang hian customer hi tha hi a ui an ui awm ve lutuk a chuvang in ka fim khur a min profile pic ka rawn hmang ul a sum dawng duh tak tak tan a nih chu tah chuan group mahse capital a ngai ngei ngei tih kha lo hre bawk ula sum dawng tur khan a baiin engmah ka pe thei bik lo a a lo ber a sin khat bur chu inrin a ngai ve thin a bungraw chahna hian mahse ka hnen a chah erawh chu bungraw bo tih leh a chhia tih ang kha hlauhthawn awm awm lo thung a ka chah zin tawh a nia. Chutang chuan group link hi reh lo te ka rawn share dawn a ni. Vawiin atan chuan kan video hi a sei lutuk dawn a, buaite te una rawn haw hun pawh kan rawn nghak thleng tawh lo ang a. Ka video te kan lo ti tawp tawh ang. Ka video hi min lo en tluan sak ber a ni chuan ka lawm lutuk e. Chuan giveaway dawng ho pawh kha vawiin ah hei ka ziak a. Mahse mi pathum chiahin in la in rawn in report a. Pahnih dang rawn in report lo in la awm a, ka video hi in lo en tawh lo pawh mai thei a. Umm in report te chauh kha ka thawn chhuak dawn a ni, naktuk ah ka thawn dawn che u tih kha min lo hriat chak bawk u la. Nu pa erawh aw kan lawm em em e, min lo subscribe u la, ka video lo en thin a min la subscribe lo te an awm chuan. Chuanin next video ah hian enge in en chak tih kha rawn request u la, enge in hriat chak teh ang reng kha chuan chumi hmang chuanin video kha rawn siam leh dawn a ni tih kha min hlei tawh dawn lo deuh a. Ka sam ka colour chuan ka hmel a ti dang deuh in ti ve em hei a dum deuh a kinah ka la ti dark belh ang bye bye rawh le Damian bye bye a vek ule a duh lo maw bye bye kha ti nge i lui thing bye awle hello ka video hi a ngai chiah hi ka en tawh tiin lo awm mai thei a youtube in ka video hi an rawn delete zel anih chu maw tuna ka video bik ah hianin buaina ka tawk nasal tuk a. Ih ka monetize thei lo bawk a ka chuan min delete chak bawk a a chhan ka hre lo a a thiam deuh ka rawn chuan post rawn tawh lo mai lai him zawk mai thei kha min tia mahse in hrilhhai lutuk takin a chhan ni awm a ka hriat zawng zawng kha ka delete ta maw ka rawn ti tha leh chhin a. umm in en tawh pawn min lo en sak leh hrang ngawt a a chhan chu a hmasa ami kha kan delete ta maw youtube in min delete sak a a chhan ni thei awm a ka hria chu youtube hi an fimkhur lutuk a child safety policy tih vel ah hian maw vawitia te unau kha an in thlak a an tel te lang tur kha chu ka edit ve vek tho a mahse la khami vel ang ah khan hei child safety policy ah khan in rules a awm ve khami ah khan in an fimkhur vang in min delete sak niin ka hria a. Chuvang chuan hemi clip tawi te hi ka rawn add zuai a ni. Hei ka rawn edit chaw panga ka rawn post leh nghal dawn a ni. Hemi chuan ka kil pha an khal char char a. Haw tikhan ka video thar lam deuh deuh ka rawn add tel phah ta ni chu video min lo en nawn sak leh vek tute in chungah lawmthu ka rawn sawi nawn leh bawk e. Bye bye ule.